א גוטן טייערע אידן, ברוכים הבאים צו צווישן אונז נומבער פֿינף און פֿופֿציק מיט ר' יוסף זאב בראווער, שלום עליכם יוסף זאב. א גוט יאר ר' פנחס. ר' יוסף זאב טוט דיר אן די משפטים הויזן, כ'האב זייער זייער א לאנגע שאלה, כ'ווייס נישט פונקטליך וועלכע אספעקט, יענער די שאלה פירט זיך אויס מיט איין אזוי ווי סוף פסוק וואס ער וויל וויסן, כ'מיין ס'איז דא אסאך דא וואס צו זאגן, און כ'על עס לאזן פאר דיר. סאו לאמיך פארליינען די גאנצע זאך. אפשר מוזט נעמען צוזאמען?
אקעי.
אקעי, און נאך א הערה, איך ווייס, איך מיין ס'איז נישט משפטים, אבער איך טראכט אויב דו זאגסט א לאנגע סטארי איז עס אפשר מער א האזיני. אה, אקעי.
ס'איז א ש. עפעס א פרשה. עפעס א פרשה, יא.
אקעי. לאמיר גיין אזוי. ער איז א אכצן יעריגער בחור, מיט א עבר וואס איז אנדערש ווי די דורכשניט. אקעי. ער איז געווען אין פיר ישיבות. אקעי. א שטיק צייט צוריק, טייטש נאך אלס בחור און נאך א בחור, האט ער אנגעהויבן ארבעטן. אקעי סאו נאך א נקודה, ער וואוינט נישט מיט זיינע עלטערן, ער וואוינט ביי א קרוב, וואוינט ביי א ביי א צווייטע משפחה, אבער ער איז אין גוטע באציאונגען מיט די עלטערן, דווקא גוטע באציאונגען, אפילו בעסער נאך ווי. פריער. אקעי סאו טאנץ איז ביז אהער, אז ער וואוינט ביי א קרוב, ער איז אין גוטע באציאונגען מיט די עלטערן, אלעס איז מסודר, און די דאגה וואס ער האט יעצט איז וועגן א שידוך, סאו לאמיר צולייגן אזוי, ער זאגט אויף זיך אז ער איז א ערליכע גוטע בחור, ערליכע גוטע בחור מיינט ער דאווענט דריי מאל א טאג מיט מנין, האט יעדן טאג א שיעור כאטש א שעה, פרובירט צו טון אלעס ריכטיג, קיום המצוות, סיום הערוב עשה טוב, ממש. אויפן בעסטן אופן וואס ער קען לויט זיין יכולת, ער האט נישט קיין סמארטפאון, כאטש איך מיין ער היילייט מסתמא די נקודה, הגם ער ארבעט, ער איז נישט אין שטוב, יא אזוי מ'קען זיך פארשטעלן ס'איז נישט די געווענטליכע מעשה, די געווענטליכע סטארי, ער האט נישט קיין סמארטפאון ער האט א פליפ פאון. אקעי, מצד השני אבער, די וועג וויאזוי ער גייט אנגעטון שטימט נישט מיט די סביבה ווי ער וואוינט, פון ווי ער קומט, און ווי ער וויל בלייבן. דאס איז אינטערעסאנט יוסף זעפיו, ווי ער וויל בלייבן, דאס טייטש אזוי, ער זאגט ער וויל לכאורה נישט חתונה האבן, ער וויל נישט טרעפן קיין שידוך מיט עמיצן וואס עטליעסט מאכט אזא איינדרוק כלפי חוץ מיט די לבוש און מיט אנדערע ארומיגע זאכן ווי די איינדרוק וואס ער גיבט פון זיך. וואס ער מאכט אבער קלאר רעפלעקט נישט ווער ער איז באמת. באמת איז ער גוט און פיין און וואויל, אבער זיין, יא, די וועג וויאזוי ער טוט זיך אן, לבוש, גיבט א געוויסע, גיבט א אנדערע רושם פון אים. בקיצור, ער וויל נישט האבן, ער וויל נישט טון דעם שידוך וואס מעטשט מיט דעם לבוש, ער וויל זען געוואלד און ערגעץ. און וואס מען וועט אים לכאורה אנטראגן. און ער, איך מיין ער ברענגט עס ארויס דירעקט צו אומדירעקט, און דאס איז זיין קאנסערן, דאס איז זיין, ער וויל א. ערליכע, גוטע, כשר'ע אידישע טאכטער, ער ווייסט אליינס נישט פונקטליך וויאזוי די לעווי זאל זיין, יא, אבער שוין. סאו איז אזוי, טאמער ער וועט נעמען, עט מען אים אנטראגן עמיצן וואס קוקט אויף זיין, אויף זיין חיצוניות, יא, האט ער באקומען לכאורה עפעס וואס ער וויל נישט, וואס שטימט נישט מיט ווער ער איז באמת. און דער ווער, עמיצער וואס איז אזוי ווי אים, וויאזוי ער איז באמת, ער האט לכאורה אים נישט ווילן, ווייל די חיצוניות ווי ער זעהט אויס שטימט נישט מיט דעם, ס'איז נישט קאנסיסטענט, סאו ער האט פארדאנגערט וועגן דעם די בחור. דאס איז איין נקודה, די צווייטע נקודה וואס ער וויל וויסן איז אזוי, ער זאגט יעצט יעצט לעת עתה איז ער נאכנישט גרייט חתונה צו האבן, ער וויל ווארטן ווילאנג ער ווערט אביסל מער געסעטלט, איך כאפ גראד דא אן צוויי נקודות, צוויי דוגמאות, זאלסט אויסשמועסן יוסף זאב? קענסט אויסשמועסן, פארוואס נישט? די איינס איז גיין שלאפן און אויפשטיין באצייטנס, ער זאגט ער ארבעט זייער שווער דערויף, נישט אויף סאך בעסער ווי ער געווען, נאך א נקודה וואס ער ברענגט ארויס אז ער קען אים מער מקבל זיין א צווייטן מענטש, און יא מ'מוז נישט אייביג זיין גערעכט, שטאט ארומגערינגלט און כ'ארבעט אויף דעם אויך, די שאלה איז אבער ווען העט ער וויסן ווען ער איז באמת טאקע גרייט חתונה צו האבן, פירט דאס נאך א נקודה, איך פארשטיי נישט פונקטליך וויאזוי וואס די המשך איז דא אבער פירט דאס מיט נאך א פוינט אז יעצט בין איך נאך יונג איך בין אַכצן און אקעי ס'נישט געפערליך איך בין נישט גרייט, נאר ער זארגט זיך אז ווען ער וועט יא פילן גרייט גייט ער אנפאנגן ווערן דעספערט, און דעמאלטס גייט ער ווערן באמת אנזעצט, איך מיין די ענקזייעטי פון וואס ער דערמאנט פריער אויף סוף סעף, נאר גיסט זיך אים אריין אין די הייכע תמצ, און וואס וועט זיין דעמאלטס ווען ער וועט שוין טאקע וועלן, דעמאלטס גייט אים, ס'איז דא עפעס וואס בלאקט אביסל די ענקזייעטי, אקעי איך האב נאך נישט וואס צו זיין ענקשעס, וועלכע בין איך סייווי נישט גרייט. איינמאל ער וועט זיין גרייט, און דאס וועט זיין אזוי ווי א דעם וואס מען נעמט אראפ פון א טייך וואסער, און די גאנצע וואסער געבט א פלייץ אראפ און די ענקזייעטי וועט אים פארשוועמען. איך מיין אז דאס זענען מער ווייניגער די צוויי נקודות וואס ער פרעגט. סאו יוסף זאב, וואס זאגסטו? בעצם האב איך אזא שטיקל.

אויב איז אמת אז דו האסט א פליפ פאון, און אויב איז אמת אז דו האסט נישט קיין ספעציפישע לבוש וויאזוי דו וואלסט ווען געוואלט אז דיין קאלער זאל גיין, יא די פיוטשער ווער, און אויב דו האסט א שיעור יעדן טאג און דו דאווענסט דריי מאל א טאג מיטן מנין און דו האלסט דיך בקדושה און קיינער קען נישט חלומ'ן לויט דיין לוקס פון אינדרויסן אז דאס איז דיין אינעווייניג, און דו ביסט בכלל נישט רעדי, דו ביסט נישט קלאר, דו זאגסט נישט איך וויל טרעפן מיינס גלייכן, א פרוי וואס גייט אויך נישט, יא אקעי ביי פרויען גייט שוין א אנדערע שמועס, וועגן דעם רעדט מען פון צניעות, ס'איז א אנדערע זאך, דער בחור מיינט אז ער ס'איז אים גרינגער צו גיין, ער טוט אויס דעם דזשין דזשי רעקל, ס'איז נישט קיין פעיד אדווערטייזמענט, אפילו ביסט גלויביג, און. און א קרוב גראדע מיט דזשין בי אויכעט,
מיט אלע דריי.

אבער למעשה ווען ס'קומט עט די ענד אוו די דעי וויל ער א ערליכע אפגעהיטענע מיידל, אקעי? איז מיין שאלה צו דיר איז, נאכן ליינען און נאכן הערן, און איך מיין עס איז א שאלה וואס אלע צוהערער האבן, איז וואס איז דיין דרייוו יא צו האבן די אנדערע לבוש? יעצט דו דארפסט עס נישט, דו דארפסט מיך נישט צוריק קאלן און יעצט ענטפערן פארוואס די, יא דער עולם לאזט איבער די קשיא פאר דיך, אבער דאס איז די זאך וואס דו דארפסט ענטפערן פאר דיך אליין, פארוואס וויל איך דעם לבוש? פארוואס, וואס האב איך דערפון? און איך פיל ווי דא קומט אריין אביסל אז ס'קען זיין האט אפילו נישט קיין קלארע תירוץ אויף דעם, ס'קען זיין ס'דא ריזענס ס'קען זיין ס'דא זאכן, אבער דא איך מיין אז די יסוד אז דו ווילסט לייק באטאם ליין וואס גייט דא פאר, איך ווייס נישט ווער איך בין, איך האב נאכנישט מחליט געווען ווער איך בין, איך ווייס אז איך וויל זיין ערליך און איך וויל האבן א ערליכע ווייב, אבער די פלאץ ווי איך בין יעצט עפעס. עפעס שטימט נישט מיט וואס איך וויל זיין, איז קודם כל אויב וואלט איך געווען אביסל מער דירעקט און ווי מען זאגט מער א פארמאכטע מיינד וואלט איך געזאגט אקעי און נו, פון א שאלה זעט מען אז דו ווילסט, טו דיך אן גיי צוריק צו דזשי ענד דזשי קויף דיך דעם סוט און פערטיג האסט געסאלווט דיין פראבלעם, אבער איך שטעל מיך פאר אז ס'נישט אזוי סימפל ווי דעם. קען זיין יא, אויב יא, שוין האב איך געסאלווט די פראבלעם, קען מען גיין צו די נעקסטע קוועסטשן, אבער אויב נישט, והא ראיה די גייסט דאך שוין אפאר יאר אזוי און די זאגסט דאך אלע יארן אין ישיבה האסט דיך געמוטשעט מיט דעם און קיינער האט נישט געקענט האבן קיין אנונג, סאו וואס איז די ניד, וואס גייט פאר אינעווייניג אין דיך, און דאס איז וואס דו דארפסט ענטפערן פאר דיך אליין, וואס גייט פאר אינעווייניג אין מיך וואס שלעפט מיך פון די זייט צו צו די זייט, דו ווילסט האבן ביידע וועלטן, וויאזוי זאגט מען, איך וויל אויך אויפעסן די גאנצע קעיק און איך וויל עס איבערלאזן גאנץ.
פארשטייסט?
עס איז נישט שייך, מען קען מען קען נישט טון ביידע, יעצט איך קען דיך אויך ענטפערן אויף א אנדערע וועג, ביסט א ערליכע בחור, גלייבסט אין די אייבערשטער, דו טוה ווייטער דיינס, דו היט דיך אפ מיט דיין שמירת עיניים און מיט דיין פליפ פאון און מיט דיינע שיעורים און מיט דיין לערנען און זיי ערליך, און דער רבונו של עולם וועט דיר שוין שיקן די פאסיגע שידוך, דאס איז אויך א תירוץ וואס איך קען דיך ענטפערן, אבער איך גלייב נישט אז פאר דעם האסטו מיך אריין געשיקט די מעסעדזש, אפשר פאר דעם אויך, סאו לייג איך דיך דאס אויך צו. יעצט לאמיר גיין אביסל ווייטער צו די צווייטע שאלה כאילו וואס ער האט וואס בעצם איז עס איין שאלה, איך בין נאכנישט גרייט צו חתונה האבן, און ווען איך האב איך האב אמאל מורא ווען איך גיי זיין גרייט גיי איך שוין זיין דעספערעט. אקעי סאו ער ווארפט אריין דא עפעס, איך האב נישט פונקטליך פארשטאנען אבער עס איז א ער מאכט א שטיקל קאנטרעסט, א חילוק צווישן זיך, זיין נישט גרייטקייט, און דאס וואס מען הערט אסאך מאל, קען זיין ער רעדט אפילו פון די ליין דא, אז מענטשן פרעגן אזא שאלה, בחורים, איך פיל נאך נישט גרייט, יא? דאס איז נישט די זעלבע זאך. ביי יענער וואס זאגט ער פילט נישט גרייט איז באמת יא גרייט, האט עפעס א איך ווייס נישט וואס, וואס מאכט אים אזוי טראכטן. אבער ער איז אנדערש און ער האט נישט מסביר פארוואס. עס איז פשוט פארוואס ער איז פארוואס ער איז אנדערש. ער וואוינט נישט ביי די עלטערן אין שטוב, איז טייטש ביי א נארמאלער בחור, ער זיצט זיך אין ישיבה,

און ס'איז דא נאן אוטאפייליט קעיס, יא עי פי קעיס און נאן עי פי קעיס. עי פי אדער פיילוט? עי פי קעיס. אוטאפייליט ס'איז דא קינדער, זיי זענען גוטע וואוילע קינדער, ער פארט אריין אינעם סיסטעם, ער שוויצט דורך דעם סיסטעם, ער באקומט זיינע מארקס, מ'לייגט אים אריין אין די ישיבה און יענע ישיבה, ער פארט דורך, ס'קומט צו די שידוכים איז אויך דא א אויסגעבעטע סיסטעם, א אויפגעסעטע סיסטעם, עס פארט א באן און ער קומט אן ווי ער דארף אנקומען גרינגערהייט. און נאכאמאל, נישט אז ס'איז נישט דא שוועריגקייטן, ס'איז אייביג דא שוועריגקייטן, ס'איז אייביג דא נסיונות, אבער דער אוטאפייליאט קיט האט די נסיונות פון א אוטאפייליאט קיט. דער וואס האט סאם האו געטשוזט א אנדערע וועג וועגן ער איז נאן אוטאפייליאט, און ער זוכט זיך עפעס, און ער וויל עפעס, און ער מאכט עפעס, פארלירט די בענעפיט וואס דער וואס האלט זיך אין די סיסטעם האט יא.
און דאס איז גראדע איינע פון די שטערקסטע זאכן. און ס'איז דא אסאך וואס רעדן פון דעם, אגב כ'האב געזען יעצט ווען מ'רעדט אסאך פון שידוכים אז מענטשן זאלן זיך מער אריינלייגן אין שידוכים און טון פאר שידוכים, האב איך געזען אז ס'איז דא אסאך וואס רעדן פון די נושא אז ווער ווער טוט פאר אזעלכע בחורים, יא ווייל למעשה ער וויל בלייבן אינעם שידוך סיסטעם, יא ער וויל נישט גיין טון שידוכים אויף א אנדערע וועג וואס איז נישט מקובל לויט זיין לעוול פון קדושה אדער לויט זיין לעוול פון וואס ער ווייסט, יא טשעינדזשן א קלייד לייגן אביסל דזשעל נו דאס קען ער נאך דיעלן מיט אבער און ווען ער וויל טשעינדזשען פונעם סיסטעם וויל ער צוריק גיין, ער ערגערט טאטי מאמי, אפשר הערן ענק יא אויס שידוכים פאר מיך, ווייס איך ווען, יעצט וואסערע שידוכים גייט מען אויסהערן, ווען זיין טאטע מאמע גייען וועלן איין זאך און ער גייט וועלן א דריטע זאך, און זיך ארויף לייגן אויפן קארב וואס האט אים אריין גענומען ווי ער שטייט היינט, ער האט דא, ס'איז קאמפליקעיטעד פאר אים די וועג וויאזוי ס'איז אויפגעסעט, ער ברענגט עס נישט ארויס, אבער איך זאג דיר עס ווי איינער וואס קוקט פון די זייט, דאס איז וואס איך זעה. וויאזוי וואס הייסט דו ביסט גרייט פאר שידוך? איך פארשטיי נישט וואס דו רעדסט, אויב דיין טאטע און מאמע קאלן דיך יעצט אן אז זיי האבן א מיידל, געטראפן די זעלבע מיידל ווי דיך, אויך זי איז האלבוועגס ארויסגעפאלן פון די סיסטעם און זי איז האלבוועגס יא גוט אינעווייניג, זי דאוונט נישט מיט מנין אבער זי דאוונט און זי היט זיך אפ, איין רגע, אה, געט זיך א שטעלע אפ וועגן צניעות, די ערשטע וויכטיגסטע זאך פון א מיידל איז צניעות, אוי נאו איך קען נישט, סאו וואס, און ער טראכט נישט אז זיינע עלטערן גייען קומען מיט א צניעות'דיגע מיידל, פארוואס זאל א צניעות'דיגע מיידל וועלן. יא גיי מיט אים, הגם די וועלט איז נישט בלעק ענד ווייט, און מ'האט שוין מ'האט שוין געזען זאכן אז מענטשן ווייסן צו עפרישיעטן די אמת אינעווייניג, אבער נישט דאס איז די שמועס, די שמועס איז וואס זאל ער טראכטן, וואס וויאזוי זאל ער קוקן דערויף, פארשטייסט? דאס איז וואס איך זעה פון מיין פון מיין פוינט אוו וויו, דאס איז די. איך וואלט געזאגט אז עס דערף אויב מעגליך צו אדרעסן, מיר דאכט זיך אז ס'איז דא א צד השווה. א צד השווה אונטער די אלע נקודות, א אנדערלייאינג זאך, איך ווייס נישט וואס ס'איז, אבער די פאקט. אויב זאלסטו עס דארפן זוכן, האסטו נישט, ווייסטו נישט וואס צו זאגן? ער איז אנדעסיידעד, דאס איז פריער געזאגט, יו נעילד איט. ער ווייסט נישט וואס זיין אידענטיטי איז, ער האט נישט אויפגעבויט א סעלף. ווען דו זאלסט אים יעצט פרעגן, ווער זענען די מענטשן וועם דו קוקסט ארויף? ווער איז דער א געטרייער מענטש וואס דו קענסט דיך דורכרעדן מיט אים, וואס דו גייסט אים פאלגן, גייסט זיין קאמפארטעבל אים צו פאלגן, אדער וואס דו גייסט פילן, לייג אוועק פאלגן, א מענטש גייט דיך גארנישט איינטיילן, אויב דו גייסט פילן אז ער פארשטייט דיך באמת און ער האט דיך באמת ארויס, פרעג דיך דורך, רעד דיך דורך מיט אים, פרעג אים די קוועשאנס, און ביי די וועי, אונז איז געגאנגען אזא גליטש אריין, איך האב געוואלט צוקומען צו דעם, דאס איז איינע פון די גרעסטע עצות וואס איך האב אים געוואלט זאגן, דו דארפסט האבן א מורה דרך, דו דארפסט האבן א, צו א ערליכע איד צו א פראפעשענעל צו ביידע, וואס קעירן באמת פאר דיך, און קען זיין יענער גייט דיך העלפן אידער מאכן א ריקאלקולעיטינג לעג זאלסטו זעהן אין וועלכע וועג דו ווילסט גיין און די צווייטע זאך אדער גייט ער דיך זאגן אקעי איז גוט אזוי ווי דו ביסט נאר כדי נישט אריינצופאלן מיט א שידוך וואס איז נידריגער ווי דיין לעוול און כדי נישט נישט צו ארייננארן א מיידל וואס איז נישט אזוי ווי דיין לעוול וכו' איז עס אביסל דיפרענט און דארפסט האבן א מענטש זאל דיך באגלייטן אבער דיין צווייטע זאך איז א מסגרת ס'איז זייער וויכטיג פאר אזא דארפסטו האבן אדער א קהילה אדער א שול אדער א גרופ א חבירה וואס אמאל איך ווייס נישט אין וועלכע אינדוסטרי דו ארבעטסט אמאל קען די פלאץ ווי דו ארבעטסט אדער די געגנט ווי דו ארבעטסט פראוויידן דאס וועגן למעשה ווי איז דיין סאושעל פארברענג אויב ביסטו א בחור אין ישיבה איז די ישיבה שטעלט דיך צו אלעס די רוחניות די גשמיות די סאושעל פארברענג אלעס. אויב ביסטו אינדרויסן פון ישיבה איז אויב האסטו א סמארטפאון און דו ביסט פון א אנדערע סארט איז טרעף דיך שוין דארטן דיינס גלייכן אבער דו ביסט נישט אהער נישט אהין ווייל א ערליכע בחור ביסטו און גיין צו די אלע פלעצער ווי בחורים וואס זענען ארויסגעפאלן פון די סיסטעם גייסטו נישט דו האלטסט דיך דו ווילסט דו ווילסט האבן א לעוועל און אין ישיבה ביסטו אויך נישט סאו דו דארפסט קריעטן פאר דיך דו דארפסט זוכן פאר דיך

אז דער רבונו של עולם האט אריינגעלייגט אין טינעידזשערס, יא אַכצן איז דאך נאך אפילו א יונגע טינעידזשער, יא, נאך אפאר יאר צו זיין א טינעידזשער, איז אין די היינטיגע וועג ווי אזוי טינעידזשערס ארבעטן, איז איז דער אייבערשטער האט אריינגעלייגט א סיסטעם אז טינעידזשערס זוכן ראול מאדעלס, טינעידזשערס זוכן וועג ווייזערס, ער וויל, ער וויל זיך קאנעקטן צו איינעם, ער וויל יענער זאל אים ווייזן די וועג, דאס איז א נעטשרעל זאך וואס דער רבונו של עולם האט אריינגעלייגט, און טרעף דאס, דאס קען זיין א רב, דאס קען זיין א טעראפיסט, דאס קען זיין א מענטאר, דאס קען זיין א גוטע חברותא אינגערמאן מיט א ווארעם הארץ וואס קען וואס קען וואס קען דיך ווייזן די וועג, און די מסגרת, די מסגרת אליין גייט פראוויידן פאר דיך אסאך ראול מאדעלס, ביי אונז איז נישט אנגענומען אז מען זאל גיין ארבעטן פאר די חתונה, אבער תיכף נאך די חתונה זענען דא אסאך אינגעלייט וואס גייען ארבעטן,

און יא, האסט עס גוט, האסט עס גוט אויסגעלופטערט און ארויסגעברענגט די צדדים, איך מיין עט ליעסט אז די שאלה איז קלארער, איך האף אזוי. און איך מיין אז דאס איז די ציל דא, איך מיין אז דא דארף די שאלה פשוט זיין קלארער. אקעי נאך א שאלה יוסף זעף היינט יא. אקעי. אקעי סאו צו ס'איז דא אזא זאך וואס מענטשן ווערן געבוירן מיט שוואכע פילינגס, איך מיין ער מיינט צו זאגן אז ער איז נישט אזוי עמאושענלי. און טאן אז ער יא אויך לאמיר אויב די צד שכנגד אז איין צו ס'איז שייך זיך צו געהעריג פארשטיין מיט עמעצן וואס האט יא שטארקע פילינגס גיט צו צוויי מענטשן איינער איז זייער עמאושענעל פשוטע שפראך די צווייטער איז נישט אזוי עמאושענעל נישט אזוי עמאושענלי אין טאן זיינע אנטענעס וואס כאפן אויף הרגשים זענען נישט אזוי שארף אנגעשטעלט ווי דעם אנדערן איז די ערשטע שאלה צו מ'קען ארבעטן דערויף דער וואס האט די שוואכע אנטענעס און צו צוויי מענטשן קענען זיך פארשטיין.
קומט ער געפרעגט אויב איז דא אזא זאך אז מענטשן ווערן געבוירן מיט שויכע פילינגס. יא.
איך מיין אז די תירוץ איז אז בעצם יעדער איינער ווערט געבוירן מיט א פאטענשאל צו קענען פילן די פול ספעקטראם פון פילינגס און טראכטן די פול ספעקטראם פון מחשבות, איך מיין אז אזוי מיין איך. אקעי.
און פילינגס ווערן דעוועלאפט, ספעשעלי לויט די אטעטשמענט טעארי, דורך די אינטערעקשאן פון די קינד מיט די עלטערן און די עקספיריענסעס וואס די קינד האט מיט די. מיט די עלטערן יעצט און עס איז דא מענטשן וואס זענען אפשר טיפערע מענטשן זייערע פילינגס זענען אביסל טיפער אבער איך ווייס נישט אויב עס איז דא א מענטש וואס פעלט אים פון בירט די פילינג סיסטעם עס איז דא אפשר אין די אוטיזם און די עספערגערס און יענע און יענע אבער נישט דאס מיין איך איז זיין שאלה און. און אויב איז דא א וועג צו ארבעטן אויב איינער האט שוועכע פילינגס, לאמיר זאגן אז ער האט שוועכע פילינגס וועגן זיין אטעטשמענטס זענען געווען שוועכע, איז דא א וועג וויאזוי איך גיי עס אפטייטשן אויב כ'וועל בוחר זיין צו ענטפערן די תשובה מיט די גלעזער פון די אטעטשמענט טעארי, וואס אונז גיימער נישט יעצט אריינגיין באריכות אויסשמועסן וואס דאס איז, אבער אין קורצן איז עס א טעאריע אז די קינד'ס פערסאנאליטי און געפילן און די וועג צו דיעלן מיט די וועלט און בעיקר מיט רילעשאנשיפס, וואס דאס איז זיין נעקסטע שאלה,

אויף איין ספעקטרום. פושט עס אראפ, פושט עס אראפ, אונטערדריקט עס, איגנארט עס. אונטערדריקט, איגנארט עס, ברענגט נישט ארויף, האט זיך אויסגעלערנט צו אינטעלעקטשועלייזן אלעס. און פון די אנדערע זייט איז דער מענטש וואס זיינע פילינגס זענען אזוי מין דיסרעגולעיטעד אז ער קען עס אפילו נישט אראפברענגען. אויב אויב ס'גייט ארויף געט עס א שיס ארויף וזהו, אויב ס'גייט אראפ איז די מאד אראפ אינגאנצן ביז אונטן. וויאזוי קענסטו צוזאמברענגען די צוויי מענטשן כאילו? אבער דער ערשטער מענטש.

צו איז דא א וועג ווי מ'קען עס בעסער דעוועלאפן? זיכער יא. צו די צ ו צו אזא איינער קען זיך גוט אויסקומען מיט אים און ס'וועט וועט שטארקע פירינגס אויכעט? זיכער יא. און וואס איז די עצה פאר דעם?
הער יענעם אויס, טון אריין אין יענעם, זע וואס דו קענסט טון פאר יענעם, זע וואס יענער וויל און וויאזוי דו קענסט העלפן יענעם, וואס יענער דארף פון דיך, און די גרינגסטע וועג דאס צו טון איז דורכ'ן וויסן וואס דו אליין דארפסט.